Ähliňize salam. Bu dersimizde funksiýalar görmekçi. Ýagny biziň Python bir kursumyzda gören funksiýalarymyzy täzeden gaýtalamakçy, ýagny üstünden geçmekçi. Nämeler edip bolýar, nämeler edip bolanok, ýagny funksiýalar näme? Ilki bilen Pythonda bir funksiýany başlatmak, ulanmak üçin Nämäni ulanyýarys? Define etmek funksiýany. Def diýýäs. Haýsy funksiýa? Funksiýanyň adyny ýazýas. Meselem, goşmak diýip bir funksiýamyz bolsun. Ýa-da cem bolsun ady. Cem diýip bir funksiýamyz bolsun. Onsoň ýaý açýas. Indi şu ýaýyň içinde şo funksiýada ulanjak üýtgeýjilerimizi ýazýas. Meselem, iki sany san ulanmaly. Näme x we y bolsun. x y diýdik. Soň iki nokat goýýas. Aşak düşdük. Indi näme etýäs? Biz şo funksiýanyň içini ýazýas indi. Içinde näme ulanjak bolsak, şonda ýazýas, içini doldurýas. Şu funksiýany çagyryp işlenen wagtymyz näme işe ýerine ýetirsin? Bize nämäni gaýtaryp bersin? Şu funksiýany bize gaýtaryp berjek zadyny görmek üçin näme etýäs? Return diýýäs. Ýagny funksiýa bize şu return-de ýazjak zadymyzy çykaryp berýär. Näme etsin? Bize jemleýenimiz üçin x we y-yň jemini gaýtaryp bersin. Return x goşmak y diýelim. Indi biz funksiýada şu ýerde işletjek wagtymyz birinji funksiýany çagyrýas. Jem diýýäs funksiýamyz. Ýaý açdyk. Bizden näme soraýar? X soraýar. X-e bir san ýazmaly biz. Näme diýelim? 3 diýelim. Soň y soraýar. Oňa näme diýeliň? Meselem, alty diýeliň. Üç we alty. Indi funksiýamyzy işletsek. Ine funksiýamyz işledi, ýalňyşlyk ýok. Ýöne ekrana üç we altynyň jemi çykmady. Näme üçin? Biziň return funksiýamyz bu ýerdäki funksiýanyň içinde return ony diňe netijäni gaýtaryp berýär. Netijäni nirä gaýtaryp berýär? Şu jemi Şu funksiýany içine gaýtaryp berýär. We ony ekrana print etmeýär. Biz print etmek üçin özümiz print edip almaly bolýas. Ýagny print funksiýasyny ulanmaly bolýas. Jemi netije indi şu ýere geldi. X goşmak y return etdi şuň üçin onam print etýär indi. Göreliň. Ine 9 şeýdip print etdi. Biz x we y ýazmak mejburyýetindemi? Ýagny x we y ýazmasak näme bolýar? Onam göreliň. Boş goýsak içini. Biz ýöne x we y ýok indi onu nädip getirmeli? x we y ýok bolsa biz gön x goşmak y diýip ýazyp bilmeýäris. Onuň üçin näme diýýäs? x bir san diýelim. x deňdir näme diýelim? Integer bolsun. Input edeliň. Ulanyjy şoňa bir san girizsin. Näme diýsin? Bir san giriz diýsin. Indi y hem belläniň y hem görkezeniň şu ýerde y näme bolsun? Olam bir input bolsun. Olam ulanyjydan ikinji san alsyn. İkinci sany giriziň diýsin. Ikinji sany giriziň. Indi göreliň näme näme çykarýar. Biz 3 we 6 ni ýazsak içinden näme bolýar? Üýtgetmesek. Ýalňyşlyk berýär. 3 we 6 bolmaýar. Take zero positional argument diýär. Ýagny muň içinde hiç bir biz argument ýazmadyk. Funksiýanyň içine argument boş goýduk. Şoň üçin näme etýäs? Funksiýanyň özüni işletýäs biz. Ony nädip işletýäs? Cem diýýäs. Funksiýany çagyrdyk. Run diýýäs. Indi funksiýa, indi print etmegimize gerek ýok. Bu ýerde funksiýanyň özi işleýär. Bir san giriz diýýär. 2 diýelim. Ikinji san 4. Indi näme boldy? Ýende ekrana hiç zat çykmady. Näme üçin? Sebäbi bu funksiýa print etmesiz işledi. Indi nämeleri çykardy? X we Y, ýagny bizden sorajak inputlaryny ekrana çykardy. Ýöne netijäni çykarmady. Sebäbi netijäni biz return etdik. Eger şu ýere print ýazsak näme bolardy? Print diýsek, bularam bärden aýryp şu ýere x goşmak y diýsek Indi näme bolardy göreliň. Bir san girdi diýli. 3 diýli. Ikinji san 6 bolsun. 9 netijäni çykardy. Näme üçin? Funksiýamyz indi bize return etmeýärdi. Çykan netijäni näme çyksa göni print etýär. Ekrana çykarýar. Print ulansak. Ýöne köplenç return Return ulanmak gowy bolýar. Tä returnde biz belki funksiýany print etmän başga ýerde ulanmak isläp bileris. Meselem şu ýerde print diýsek näme çykarýar? Return ulanyp gym print etsek bir san girer diýdi. 3 diýeliň, ikinji san 6 bolsa. Ine indi netijäni hem print etdi 9. Bu ýerde print ýazanymyz üçin. Indi şular ýaly edip funksiýalarda üýtgeýji ýagny argument girizmezden hem ulanyp bileris. Başga näme edip bilýäs? Biz bu ýere argument girizmek isleýäs ýöne isledigimizçe argument girizmek isleýäs. Meselem diýeli biz 10 san argument ýazmak islesek, şu ýere x, y, t, h, m, 10 san argument ýazmaly bolýar. Ýöne biz hökman onda her kim islegine görä argument girizsin diýsek, onda näme ulanýas? Näme funksiýa ulanýas? args diýýäs. Men şuny ulanýas. Jim args diýýäs. Ýani argumentleriň ýerine argumentsiň gysgaltmasyny ýazýas. Python-yň bize berýän ýeňilligi. Bu näme etýär? Islendik bir alan argumentini biziň funksiýada näme etmeli diýsek, şoňa görä işletýär. Ine şu ýerde ýazylan birisi bar, şundan göreliň. Meselem args diýipdir. Ine şu ýerde bir funksiýa, f funksiýasy. Içinde argumentlere args ýazylypdyr. Ýani isledigimizçe argument ýazyp bilýäs diýmek bolýar bu. Cem 0 diýipdir. Başda bir cem diýip bir üýtgeýji aldyk. Cemi başda 0, sebäbi başda entek hiç hili argument girizilmedi. Ýani. Onsoň Her bir argument üçin for i in args diýýär. Ýagny biziň args, ýagny biziň girýän bahalarymyz bolýar args. Indi şu ýerde girýän bahalarymyz. Indi şu ýerde her giren bahamyz üçin şu her giren bahamyz alýar. Näme etýär? Şu alan bahamyzy jemiň üstüne goşýar. Indi jem plus deňdir diýsek, ýagny bu a-y alýar, jemiň üstüne goşýar. Indi meselem başda 2 ýazsak näme bolýar indi?

Jemiň üstüne goşýar. Jem näçe? Di noldy. Ikini goşsa näçe bolar? Iki bolar. Onda şu ýerden ýazalyň. Jem indi näçe boldy häzir? Iki boldy. Onsoň for i in args diýär. Indi ikinjisine gelýär. For loopy şu argslaň sany gutaryňça işläp durýar. Ikinjä gelýär. Üç alýa. Üç ýende nämäň üstüne goşýa? Jemiň üstüne goşýa. Jemimiz näçedi? Ikidi. Üçem goşsak näçe bolar? Bäş bolar. Onsoň dördi alýa. Onam ýende jemiň üstüne goşýa. Näçe boldy? Dokuz boldy. Ine şeýdip hemmesini goşup gitýä. Soňunda näçe netije çykýa? Print edip ine funksiýanyň içine ýazyp görüp bilersiň.

ýagny hökman diňe bir argument dälde istedigiňizçe argument şeýdip girizip bilýäs. Indi men ýene bu ýere gelmek isleýän. Başga bir zadym görmekçi. Başga näme edip bileris funksiýalarda? Funksiýalara ýa input almanyny gördük aslynda. Funksiýalarda umuman şular ýaly başga bir kän üýtgeşik zat ýok. Muny elbetde beýleki programmalary ýazamyzda praktikada has çylşyrymlyrak ýerlerini elbetde göreris. Häzirlikçe şulary bilsek ýeterlik.